Hamaranantsika ny fampahalalam-baovao ny pejiny sosialy enina ambin'ny folo volana tsy nandray karama ny mpiasa enina amby sivifolo amin'ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny CFM raha ny fitarainana nataon'izy ireo androany. Toe-javatra izay mampiditra ireo mpiasa ao anaty fahasahiranana lalina haka iantsoany ny fitondrana fanavaozana mijoro ankehitriny aman'io olana misy fanadihadiana. Enina ambin'ny folo volana tsy nisitraka karama ireo mpiasa eny amin'ny sivifolo eo anivon'ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny CFM. Izany hoe nanomboka ny volana oktobra efatra amby roapolo amby roa arivo hatramin'izao febroary enina amby roapolo amby roa arivo izao. Vokatra izany, maro amin'ireo mpiasa no tsy mahefa trosa, tsy maloa saram-pianarana ary tsy mahavita hofan-trano intsony. Izany hoe nanomboka tamin'ny amin'ny volana oktobra. efatra amby roapolo amby roa arivo mandraky ny ity androany volana febroary enina amby roapolo amby roa arivo ity zay zany tsy nandraisanay karama zany hoe ah, Dia mety hanontany moa ny olona inona ny antony, dia mety misy koa ny teny hoe aa ny matoa nareo tsy nandraisa karama hoe mety izao ny antony fa kosa manao fitarainana izao zahay a, heverinay fa. ara-dalàna ary zonay feno dia feno ny hanaovana izao fitarainana izao satria fitarainana ny tsy noho ny tsy fisian'ny fisitrahanay tsy nahafahanay misitraka ny zonay handray karamanay. amin'ny fanatanterahanay ny asam-panjakana. Izay ny antony anaovanay fitarainana izao. Ary ara-dalàna ny izingizininay fa ara-dalàna izay zavatra izay satria misy didim-panjakana eo ny lalàna velona izay mbola mametraka izay mampisy anay eto. Na eo aza izany, mitohy hatrany ny asan'izy ireo. Ity rafitra ity dia anisan'ny misahana ny raharaha fampihavanam-pirenena ary miaro sy mitahiry ireo antontan-taratasy mirakitra ny fiainan'ny firenena. Asa izay saropady tanteraka ary mifono tsiambaratelo saingy mijoro miaro mba tsy hiparitahan'izany na ho very ny mpiasa. Ny asanay ato asam-panjakana saropady satria. Amin'ny resaka fampihavanam-pirenena izany, tamin'ny mbola teo ireo mpikambana roa, izay teknisianina sy ireo mpikambana roa dia nisahana ny CFM amin'io resaka dossier fampihavanam-pirenena io, resaka amnistie, resaka indemnisation sy réparation ho an'izay olona niharan'ny voina tamin'ny crise deux mille deux sy deux mille neuf. satria be dia be zany ny olona niharam-boina tamin'ireny ka dossier-n'ireny nefa ny ah dossier saro-pady satria misy tsy ambanifolo tsiambaratelo be dia be le izy ary tena manahirana dia zahay amintsika miteny zao zany zahay zany no miaro sy mitandro fatratra an'ireo dossier ireo mba tsy ho paritaka, verivery foana ary hiarovana tahaka ny miaro anakandriamaso ilay izy satria misy dossier mifono fiainam-pirenena mihitsy anatin'ireny, zay miaro an'izany ary ty birao ty zany dia tsy maintsy hiarovana arak'izay, ato misy fitaovam-panjakana, taratasim-panjakana dia zay zany ny asanay eto kanefa tao anatin'ny enina ambin'ny folo volana zay. tsisy karama. Dia eto amintsika eto anie misy ny mpiasa sasany be dia be ny mandeha tongotra na bus ny fitateram-bahoaka aza na ny sakafo atoandro aza efa tsisy intsony dia ato zahay ato a! Mifanohintona tsy ho lavo araka an'izay azo atao amin'ny fanatanterahana ny asam-pirene, ny asam-panjakana izay. Efa nisy ny fitakiana nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra teo aloha, saingy nisy ny sakana tamin'izany. Miantefa amin'ny mpitondra ankehitriny araka izany antony mpiasa, ny hijerena hikaiky ity olana ity. Tamin'ny fitondrana teo aloha, Efa nataonay fitakiana an'io karama tsy mety azo io fa dia tena tsindry vato tao le ny dossier-nay tamin'izany. Dia amin'ny fitondrana ankehitriny na notohizanay koa ny fitakiana karama sy fitarainana io ary eto dia tianay tsindriana manokana Ny fitondrana ankehitriny a, nanao ezaka izy e, nihaino anay izy a, nandray anay izy a, ary efa misy dingana vitany amin'ny fikarakarana an'ity karamanay ity, fa kosa noho ny hoe efa ela loatra dia efa tsy mahatanty intsony ilay mpiasa ato satria efa ela loatra ary izay no anaovana eo hoe antso avo eto ry fanjakana manampahefana ankehitriny ataovy izay mba farany izay haingana ry tanteraho izay dingana efa nataonareo ary efa isaorana ianareo an be dia be eram-po eran-tsaina noho izay ezaka efa natombokareo an fa dia mba hoe Avoaho araky ny fomba zay hoe mba mahaingana azy ny zay mbola tokony fandraisana fepetra sy fanapahan-kevitra mba hivoahany io karamana io. Raha ny fantatra, manatontosa ny asam-panjakana mahazatra na ny Expédition des affaires courantes nanomboka ny Septambra telo amby roapolo amby roa arivo ireo mpiasa, Ny efa nitsahatra ny fandraisan-karama ny oktobra efatra amby roapolo amby roa arivo noho ny fitakian'ny Peri Général d'Antananarivo na ny PGA ny amin'ny tokony hanaranany pitsopitsony araka ny didim-panjakana mifehy ny fandoavam-bola am-piasam-panjakana. Hatreto, efa voahaja io pitsopitsony takian'ny PGA io. Ankoatra izay, ny karaman'ny mpiasan'ny CFM dia voasoratra ao amin'ny budget-n'ny CFM araka ny voarakitra ao anatin'ny tetibolam-panjakana isan-taona fa ny fanapahan-kevitra avy amin'ny governemanta sisa no andrasana amin'ny famoahana ny karama sy ny handoavan'ny Trésor azy. Didy vaovao entom-kilasy Tokovavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso amin'ny ora mahazatra indray. Veloma tompoko.